Синун. Барча мактауларыбыз, рәхмәтләребез, шөкерләребез безне юктан бар кылып, ошбу матур дөньяларга, матур кыяфәтле итеп яратып, үзенең рәхмәте белән җәннәткә салучы, кертүче, үзенең газабы белән, үзенең ачуы белән җәһәннәмгә кертүче, бердәнбер гыйбадәткә лаек булган зат. Кем авырлык булганда җиңеллекне җибәрүче, авыру, сырхау булганда шифасын җибәрүче, инде

Аллаһ Тәгалә үзе вәгъдә иткән макамул Мөхәммәд дәрәҗәләрен биреп, олуг фазыйләтләрен Аллаһ Тәгалә тагын да олыгайтса иде. Инде ул безгә якты нурын күрсәтеп, якты үрнәк булып, инде үзебезнең начарлыкларыбызны калдырып, үзенең күркәм үрнәге белән җәннәт юлын күрсәтүче безнең Нәбиебез, безнең юлбашчыбыз салават

Сынау. Бала булсынмы ул, хатының, гаиләң булсынмы ул, хәтта динең дә, бер хәдистә кителгәнчә, ислам дине дә безгә бер сынау булып килешә, ирешә. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында әйткәндә, ул әйтә, рәхмәт өчен җибәрелгән ди.

Икенче бер мөбарәк хәдисендә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва әйтә, кем миңа бер тапкыр салават әйтсә, Аллаһ субхана ва тәгалә 10 тапкыр анарга нәрсә? Салам, сәлам ирештерер. Ягъни 10 тапкыр анарга бәрәкәт, 10 тапкыр анарга савап ирештерер. Тот, кто призовет один раз благословение на меня, тот на тому Всевышний Аллаһ Тәгалә 10 10 раз благословит его. Ягъни пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллам мохтаҗ түгел бу салаватларга. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям мохтаҗ түгел бу сәламнәргә. Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел, ләкин без мохтаҗбыз. Ләкин без мохтаҗбыз бунарга. Инде Абу Хурайр радиаллаһу анху сүзләреннән риваять итә, кем генә миңа сәлам әйтмәсен, Аллаһ һич шиксез минем минем җанымны тәнемә кайтарып бу кешегә җавап бирермен ди. Кто бы

Һәм Аллаһтан рәхмәте вә бәрәкәте ирешсен дисәк, бу пигамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә җанымны тәнемә кайтарып, миңа ди, сәлам, мин ди сәламгә җавап кайтарам ди. Кая гына син булма, ничек кенә булма, бүгенге көнгә хәтле пигамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләм димәк, сине ишетә,

Көне һәм туган ае точносте стопроцентно билгеле түгел. Ләкин күп галимнәрнең күбесе, шушы галимнәрнең күбесе әйтте, что ул скорее күбесенчә Раббиул-әүвәл ае. Һәм шушы галимнәрнең күбесе тагын бер өлеше әйтте, что ул скорее всего Раббиул-әүвәл аеның тугызы. Һәм тагын да бер ние әйтте уникесе. Һәм шуңа күрә галимнәребез әйтү буенча без пигамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең точно дата туган көнен белмибез. Шуңа күрә дә безгә шушы Раббил Аввал аягына түгел, ә ел айлана тирәсендә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлламгә салаватлар ва сәламнәр, аның турында искә төшерү кирәк. Мәүлид дигәндә, мәүлид төшенчәсе ул бик киң. Мәүлид ул бер генә җыелып, салават әйтеп, шундан пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи искә төшереп әйтү генә түгел. Мәүлид ул ике кеше урамда очрашканнан соң

Мусульманның тормышы тулысы белән пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә бәйләнештә. Һәм аерым бер көн, туган көн или ни ниндер бер вакыт көтү кирәк түгел. Ләкин инде менә шушы кабул ителгән ки Раббил Аввал әйе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмне аеруча искә төшерү. Инде салават төшенчәсенең зурлыгы безнең әлбәттә әлбәттә ки э, Санап бетергесез. Әлбәттә ки, салаватның безгә булган тормыш, тормышыбызга тәэсир иткәне санап бетергесез. Шундый бер гүзәл күренеш тарихта булган бер кеше бурычка баткан. Ягъни ул бер торговецтан сат, сатучыдан бурычка алган һәм бурычын түли алмыйча көне килеп җиткәчтән соң икенче сатучыдан

Безне бер төнгә менә мин җибәр, дип әйтә. Кади әйтә, ә синең нинди гарантияң бар, чтобы син мине, чтобы син иртәгә кире кайтканыңа синең әйткән сүзең дөрес булсын өчен. Что синең за гарантия бар? Теге кешенең бер нәрсәсе юк. Гарантия бирерлек бер нәрсәсе юк, ул шунда әйтә. Минем гарантиям пигамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ди. Моя гарантия пророк Мухаммад саллаллаһу алейһи ди. Ул әйтә, әгәр дә ди мин килмәсәм иртәгә ди,

Һәм икенче дәлил, что ул көненә һәр төнне меңәр ясаганда, менә бу актыккы төнне он рассчитался, пересчитался, ягъни дөрес әйтмәде. Ләкин Аллаһ Тәгалә инде кабул итте аның тәзниен диде, салаватларын диде. Шуннан соң бу кеше иртә белән торганнан соң пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейһи төшен

Каян ышаныйм, что сиңа монда бөтен кеше килер и что пигамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи төшендә әйтте дип. Ул әйтә, что миңа пигамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи әйтте, төш син һәр төнне ясыйсың. Аллаһ пигамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи салаватлар. Һәм шушы сүзләрдән мең бөтен кешедән яшереп әйтәсең су салаватларны. Һәм шушыннан соң бу э, солтанның күзләренә яшь тулып, инде сискәнеп әйтә, бу дөрес, бу хак, ди. Һәм теге кеше әйтә, икенче дәлил буларак Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бу төнне әйтте, что син дөрес ясамадың, дөрес саный алмадың. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям инде кабул итте синең салаватыңны, диде. Шуннан соң бу кеше тагын да катырак ихласланып, җлап, анарга әйтә, бу 500 динарны анарга китерегез. Яни казнадан 500 динарны анарга бирегез. Һәм миннән үземнең, яни үземнең личный средстводан 2000 ярым динар анарга тагын өстәмә бирегез. Инде шуннан соң бу кеше шатланып, шушы акчаларны алып, бара йөгерә тизрәк кадига, чтобы Үзенең грантын кайтарыр өчен, Устьтобы үзенең сүзен үтәр өчен. Ләкин Кади яна кергәннән соң күрә, Кади кошелегыннан акчасын санап утыра. Бу кеше кергәчтән соң йөгереп анарга килә, әйтә, һәм 500 сумны анарга әйтә. Синең аркада миңа ди пигамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям күрде ди. Ул миңа төштә әйтте ди. Бу кеше өчен әгәр дә аның бурычын түләсәң, если ты оплатишь мой его долг,

Ул әйтә, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Синең аркада миңа пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм күрде. Менә сиңа миндән 500 динар бүләк тагын һәм мин сиңа бу бурычны кичерәмен. Чөнки пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи вәсәлләм төштә әйтте, әгәр дә мин ул 500 долгны, 500 динар бурычны кичерсәм, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә минем гөнаһларымны кичерә диде. Менә шушы кеше нинди бурычлы халәтендә булып, инде әйт, уйлагыз, әгәр дә менә иртәгә безне дә зинданга, иртәгә безне дә төрмәгә ябап дисәләр, безнең йөрәкләребез, наши сердца будет очень искренне. Һәм этот салават, этот зикр, он в это время намного весомее, намного ихласлырак, намного Аллаһ Тәгаләгә үтем, үтемлерәк, чем тот, который без әйтәбез намаздан соң. или урамда барганда, или машинада барганда. Это автомат уже. Это зикр тел, просто языка. Ләкин когда что-то с тобой случается, син зикерне инде ихлас күңелең белән әйтәсең. Менә бу кеше үрнәге. Шушы салават әйтеп бәрәкәте, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи бәрәкәте аны нинди халәкәттән коткара. Хәм коткара гына түгел, инде нинди байлык та, нинди уңышка да ирештерә. Инде хөрмәтле җәмәгать башта чакырамын. Үземне соңыннан сезне, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмне күпләп, күпләп искә төшергә, салаватлар әйтергә. Инде бары тик бер көн белән генә, бары тик җомга белән генә, бары тик мәүлид кичләре белән генә түгел, ә гомумән гомер буе гомер буе вакыт саен. Бер хәдистә кителгәнчә, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына бер кеше килә дә, сахаба килә дә әйтә, "Я Расулулла,

Тегә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва әйтә, әйе, җитә, әмма дә ләкин күп яхшырак күп була, күбрәк әйтсәң. Тогда ул кеше әйтә, я Расулулла, җитәме әгәр дә мин үземнең вакытымның 3тән, 2дән 3ен әйтсәм, 3тән 2сен әйтсәм. Ул әйтә, әйе, җитә, әмма дә ләкин яхшырак була, күбрәк әйтсәң. Шуннан соң теге кеше әйтә, я Расулулла, җитәме әгәр дә мин бөтен вакытымны да сиңа салаватлар әйтсәм, диде.